דער רייזע ביוראו אין ברוקליין און שמשון עהרענפעלד בראש ווינטשט אייך אלע און אלע קליענטן א גוטן יום טוב און א גוט געזונט יאר, און איר זאלט וויסען אז בלעיר טרעוועל האט א נייעם אדרעס נישט ווייט אוועק אלץ אין ברוקליין אבער דער נייער אדרעס איז פֿינף און פֿערציק.

זעראו פייוו זעראו זעראו, ווידער ווינטשט אייך ר' שמשון עהרענפעלד א טייערען יום טוב און א גוט געזונט יאר פון בלער טרעוועל אין ברוקליין. אויך שעריל ען'ס פון ברוקליין, אייער בעקעריי מיט כשר'ס און פארווע געבעקס

בוטשעריי, אויך אין ברוקלין, דאס איז באסטן'ס פרעמירטע כשר'ע סופערמארקעט, אונטער דער השגחה פונעם ועד הרבנים פון ניו אינגלענד, און ס'האט נאך צו א יאטקע מיט גלאט כשר פלייש, עס געפינט זיך אין ברוקלין אויף.

אונז אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול, א שנת חיים ושלום, א שנת גאולה, און א כסלו וחסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעטס, סי די'ס, און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אות אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען האווי סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס, פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי. א שנה טובה, א גוטן געזונטן יאר ווינטשן מיר אלע, אונזערע קונים און אלע צוהערער פון דער פראגראם. איזראעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט צען הארווארד גאס אין ברוקלין.

מארטא טולפען, און אויך דערצו א ברייטהארציגער מענטש וואס האט געוואלט בלייבן אנאנים. ס'קומט זיי אלע א גרויסער ישר כח, אין נאמען פונעם אידישן קול באדאנק איך זיי אלע.

דער דאָזיקער קרײַז איז צום באַדױען ענגער און שמעלער געװאָרן. לאָמיר איצט באַצײכענען דעם אָנדענק פֿון נאָראַ באָגאָט, פֿון דער הײם אַבראַמאָװיטש, נחמה בת-יוסף, מישאַ מורשטײן, משה-לײב בן-קאָפּל,

הערבערט האפמאן, הלל בן מנחם מענדל, חסיה סגל פון דער היים טשערנעס, חסיה בת שרגא פייווע, יוסף לאכמאן, יוסף בן יודא לייב, געלע פישמאן פון דער היים שוועד, געלע בת אברהם, הינדא גוטאף פון דער היים אולער,

פארוואס איז וויכטיג דער ה'? די ה' איז וויכטיג ווייל אן די ה' מאכט דאס קייען. קען איינער דאס קייען? יא. אבער די ה' מאכט דאס קייען. די יו ט קעי אינמיטן איז איינע פון די נעמען פון רבונו של עולם, יו ט קעי. ווי די צוהערער ווייסן פונעם לעצטן מאל ווען איר האט גערעדט פאר אונז זייער שיין לכבוד שבועות, זייט איר דאך א ישראל'דיגער פון פון אייער אפשטאם. געבוירן געווארן אין ירושלים. און מיין ערשטע פראגע האט צו טון מיט דעם, מיר ווייסן דאך אז אין בדרך כלל בנוגע יום טובים פייערט מען אסאך מאל צוויי טעג אין גלות בשעת איין טאג אין ישראל, למשל סוכות די ערשטע דער ערשטע טאג סוכות איז איין טאג יום טוב אין ישראל בשעת מיר האבן צוויי טעג יום טוב אין גלות, פארוואס ווען עס קומט צו ראש השנה האבן מיר צוויי טעג צו פייערן סיי אין גלות סיי אין ישראל. יא, צופרי זאל איך אייך זאגן וואס איז דער ענין פון מקדש זיין דעם מאנאט. די תורה זאגט ווען רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט האט ער געמאכט צוויי ליכט, די לבנה און די זון. און די תורה באטאנט וואס זענען וואס איז די צוויי די צוויי ליכט, זאגט די תורה זיי זאלן זיין למועדים, זאגט רש י אז אידן וועלן נאכער מען זיי געבן א ציווי א באפעל צו מאכן יום טובים רעכענען זיך תו מולד הלבנה, עס ווענדט זיך אז מיר ווייסן ווען די לבנה קומט ארויס ווייסן מיר ווען יום טוב איז, למשל אז די לבנה גייט ארויס אום ערשטן טאג איז פון מאנאט ווייסן מיר אז מען ציילט אפ פערצן פופצן טאג ווייסן מיר אז ס'איז פסח אדער סוכות, לויט די לבנה ווייסן מיר ווען יום טוב איז, ס'הייסט אזוי אזוי ברענגט רש י, יא יעצט די שאלה איז פארוואס אין ארץ ישראל איז אויך צוויי טעג וואס וואס איר פרעגט איז די רמב ם זאגט שוין וועגן דעם אויך. לשון אין דעם אין הלכות קידוש החודש זאגט ער די ערשטע טאג איז מן התורה ראש השנה און די צווייטע טאג איז מדרבנן כאטש אפילו זאגט ער די תורה זאגט דאך איין טאג אזוי שטייט עס שטייט בפירוש ואחד לחודש ילך עם שבתו און זיך קען תרועה, האבן די נביאים הראשונים מסכם געווען יעצט אין ארץ ישראל אויכעט א תקנה אז ראש השנה זאל זיין צוויי טעג אפילו אין ארץ ישראל אזוי ווי אלע יום טוב אין חוץ לארץ, דער טעם איז ווייל אין צייט פון בית המקדש ווען בעסד האט מקדש געווען דעם חודש איז געווען האט מקדש געווען אפי' עדים, עדים האבן געדארפט קומען און זען, מיר האבן געזען די לבנה ארויסגיין.

ווייל ווי עס שטייט איז אין חוץ לארץ איז געווען פלעצער וואס די שלוחים האבן נישט געקענט געלונגען צו דערגרייכן, איין פארשטענדליך ווייסן מיר שוין לויטן לוח פונקט, מען דארף נישט אנקומען צו עדות און זען די לבנה גייט ארויס, סיי ווי סיי דאס איז געווען אין חוץ לארץ צוויי טעג, און דעריבער אין ארץ ישראל האט מען עכט אונטער די נביאים באשלאסן אז אין ארץ ישראל אויך עט זיין די זעלבע זאך, שטייט דער לשון יא זעלבע זעלבע זאך די נביאים האבן דאס מסרקן געווען יא דאס הייסט אויב בעלזן האט מקדש געווען לבנה האט מען געוואוסט ווען ווען ווען איז יום טוב אין ארץ ישראל איז אויך געווען אז ווען א שאלה וועגן די עדות ווען ווען קומען די עדות זאגן וועגן די לבנה איז אזוי ווי אין ארץ ישראל האט מען אויך נישט געוואוסט איז האט מען געמאכט אז ס'זאל זיין אויכעט צוויי טעג צו זיין זיכער ס'זאל ארויס ס'זאל נישט זיין קיין ספק פון שטייט ווייל דער דיפרענס איז געווען אזוי כ'וועל אייך זאגן אז כ ט אלול למשל אין די לעצטע טאג פון אלול איז געקומען עדות זיי האבן געזאגט מ'האט געזען די לבנה האט מען מחדש געווען דעם טאג כ ט איז געקומען אנדערע עדות אויף מארגן האט מען געוואוסט אז וואס מען האט נעכטן געמאכט איז נישט געווען גוט, בשעת ס'האט זיך געהאנדלט ווען זיך אין די עדות, איז צו זיין זיכער האט מען אפילו אין ארץ ישראל אויך געזאגט זאל זיין צוויי טעג ראש השנה. איז בלייבט די פראגע פארוואס נישט למשל שבועות צייט פארוואס טוט מען דאס נישט אין ישראל?

די שטייט וואו איז געגאנגען יצחק? דער מדרש פרעגט טאקע די שאלה, שטייט נישט דערמאנט אז ביידע האבן זיך צוריק געקערט צו באר שבע, נאר שטייט נאר אברהם איז צוריק געגאנגען, פרעגט דער מדרש וואו איז געגאנגען יצחק? זאגט דער מדרש אז ער האט אים געשיקט לערנען תורה ביי שם, איז דאך שם געווען א א זון פון נח, שם ועבר, זיי האבן געהאט א ישיבה יענע צייט, ער האט אים געשיקט, אזוי זאגט דער מדרש, דאס איז דער דרשן, דאס ער האט אים געשיקט לערנען ביי שם, און ר' חנינא זאגט ער האט אים געשיקט ביינאכט ס'זאל אים נישט שאטן קיין עין הרע, איר הערט? אז ער האט זיך אז דורכגעגאנגען דעם נס. עס איז געבליבן לעבן דורך די עקידה, האט ער אים אוועק געשיקט ביינאכט כדי מען זאל אים נישט שאטן קיין עין הרע, אזוי איז דאס איז א לשון פון די מדרש. אינטערסאנט. קומט דער מלבן, דער אינטערסאנט, דער מלבן זאגט אזוי, איך וועל זאגן דער לשון פון דעם מלבן, יא דער מלבן זאגט אזוי, לויטן פשט זאגט ער אז אברהם האט געוואוינט, אין דער צייט האט ער געוואוינט אין באר שבע, און שרה איז געווען אין חברון. איר ווייסט דאך ווייל באלד נאך די פרשה פון די עקידה שטייט אברהם איז געקומען קיין חברון ווייל שרה איז געשטארבן דארט, זעט מען אז אברהם איז נישט געווען ביי די פטירה פון שרה ווייל ער איז געווען אין באר שבע, עס שטייט ווייל אברהם איז געקומען קיין חברון, ער האט געבעטן א פלאץ פאר איר, ווייסט דאך וואס שטייט אין חיי שרה, איז דער מלמד זאגט אז אויב שרה האט געוואוינט אין חברון, ווען אברהם איז צוריקגעגאנגען פון די עקדה האט ער געשיקט, אזוי זאגט ער, האט ער געשיקט יצחק קיין חברון אנצוזאגן איר אז ער לעבט, ער איז אדורכגעגאנגען א גרעסערע נסיון און אז ער לעבט. דעריבער שטייט וישוב אברהם צוריק ווייל אברהם האט זיך אליינס אויך צוריקגעקערט, שטייט נישט אז ביידע זענען צוריק געקומען קיין באר שבע. איז יצחק געגאנגען זאגט ער קיין חברון אויכעט, און דעריבער ווערט נישט דערמאנט זאגט ער אז יצחק איז געקומען זאגן א הספד אויף שרה, ווייל ער איז דארט געוועזן אין חברון ווען עס האט פאסירט. כאטש רש י ברענגט אז אז זי איז נפטר געווארן אז זי האט געהערט אז מען האט גענומען יצחק צו די עקידה, איז פון פון דעם שאק וואס זי האט געהאט איז איז זי נפטר געווארן, איז רבי אברהם געקומען מסביר צו זיין, אבער דער רבי האט אים געשיקט דארט דעם אלמן יצחק'ן צו זאגן אז ער לעבט, ער איז אדורכגעגאנגען דעם נסיון. מער האב איך נישט געזען קיין אנדערע טעמים פארוואס וואס האט פאסירט מיט יצחק נאך די עקידה.

יא, אבער פשוט ברענגען זיי דעם מדרש אז ער האט אים געשיקט לערנען תורה, ווייל מען ווייסט ביי יעקב אבינו אויכעט שטייט ווייטער אז יעקב האט געלערנט ביי השם ועבר שטייט דארט פֿערצן יאר, זעט אויס אז וואס האבן זיי געלערנט, קיין תורה איז דאך נאכנישט געווען, אבער זיי האבן געלערנט פארשידענע זאכן וואס וואס די תורה וועט שפעטער זאגן פארשידענע זאכן, זיי האבן ס'איז דאך געווען די אבות, זיי האבן געהאט רוח הקודש, זיי האבן געוואוסט וואס קען מען לערנען, פֿערצן יאר האט ער געלערנט יעקב אבינו בשם ועבר, שטייט איינער איז געגאנגען צו לבן, איז ער זעט אז זיי האבן געלערנט וויכטיגע זאכן, און תורה, האט ער געשיקט שוין יצחק'ן צו שעם. אזוי זאגט דער מדרש, לערנען תורה. This is WUNR Brookline. ווי קענען מיר דאס גלייבן? אה, דאס איז א גוטע פראגע, איך וועל אייך זאגן, מען האט מיר געפרעגט דאס שוין אסאך מאל. מיר ווייסן אז אין אונזער תורה שטייט אלעס, נישטא א זאך וואס איז וואס איז א סיקרעט, ווי מען זאגט, ס'איז דא סיקרעטס אין די תורה אויכעט, אויסווענדליך, אבער ס'איז דא זאכן וואס מען זעט עס קלאר. די מענטשן היינט רעדן זיך איין, בפרט די אנדערע פעלקער, און זיי טרעפן א שטיין דארט, אן אלטן שטיין, זאגן זיי, דאס איז אלט פופציג טויזנט, דאס איז אלט הונדערט טויזנט יאר, אפילו א מיליאן יאר. דאס איז אלעס א טעות וואס זיי מאכן. מיר, מיר די אידישע פאלק וואס מיר האבן די תורה, זענען מיר אין קאנטאקט מיט אונזערע עלטערן ביז אדם הראשון. איר ווייסט דאָך זײַן טעכעט. דער טאַטע גיט איבער דעם זון, דער זון גיט איבער זײַן זון, און אַזוי זײַנען מיר פֿאַרבונדן אַלע יאָרן. און די תּורה פֿון זון, די תּורה איז געגעבן געוואָרן, איז זי איבערגעגאַנגען די תּורה, אַזוי ווי ס'שטייט, משה האָט געגעבן צו יהושע, יהושע צו די זקנים, און ס'איז אַלץ אַריבערגעגאַנגען פֿון טאַטע צו קינדער. אַזוי אַז מיר האָבן אַ קאָנטאַקט ביז אָדם הראשון, ווייסן מיר, ווייסן מיר קלאָר, ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, ווייל ס'שטייט, ס'שטייט אז נח למשל, נח האט דאך געזען אברהם, ס'איז אן אנדערע ווערטער מיט אברהם יא, אברהם האט געזען נח, אזוי ווערט געברענגט, און יעדער איינער האט איבערגעגעבן דעם צווייטן, האט מען געוואוסט ווען די וועלט באשאפן געווארן. שטייט פון אדם ביז נח, איידער איר האט נישט דעם ספר, אבער איך האב דעם ספר וואס הייסט סדר, סדר, איין מינוט לאמיר זען וואס איז דעם ספר, וואס ער ברענגט די גאנצע, די גאנצע השתלשלות פון אדם הראשון און ווייטער ביז די ענדע ביז היינט, מען זעט ווי די חשבון גייט, יא למשל איך וועל אייך זאגן למשל די סדר די ספר סדר עולם רבא היינט קען מען עס לייכט טרעפן אין די אינטערנעט בפרט אלע ספרים קען מען טרעפן ער ברענגט אז למשל אדם הראשון למשל האט געלעבט נײַן הונדערט און דרײַסיק יאר יע און נח שטייט ווען נח איז נפטר געווארן איז שוין געווען איז שוין געווען טו טאוזענד סיקס

איז אזוי פון אדם הראשון למשל ביז ביז דעם מבול איז געווען טויזנט זעקס הונדערט און זעקס און פֿופֿציק אזוי ברענגט ער דארט פון בריאת העולם. יא און די מבול איז געוועזן די מבול האט אנגעהויבן ווען נח איז אלט געווען זעקס הונדערט יאר אזוי שטייט אין די תורה. סיי ווי סיי זעט מען איז דא א חשבון, מיר ווייסן דעם חשבון פון אלע יארן ווייטער און ווייטער וואס מ'האט איבערגעגעבן א טאטע צו א קינד און א קינד ווייטער און ווייטער און ווייטער. למשל אידן זענען ארויס פון מצרים, יא? אידן זענען ארויס פון מצרים, וועלכע יאר איז דאס געוועזן? ווייסט מען ס'איז געווען צוויי טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט און פֿערציק לבריאת העולם. איך האב אפילו געטראפן א רמז אויף דעם.

די ת' פון שבת איז פֿיר הונדערט, און הגדלת, די אלע ווערט אויסערס פון הגדלת, באטרעפט אַכט און פֿערציק. איך האב געזען פון אן אלטן ספר, גאר אן אלטן ספר, א רמז פארוואס הייסט עס שבת הגדול. דא אסאך טעמים, אבער דא ווייזט אויך, ס'האב מען אראפ, דעמאלטס איז נישט געווען אזוי ווי היינט ספרים אראפצושרייבן צו געדרוקן, מ'האט געמאכט א סימן, שבת הגדול איז די די די די ווייסט ווי ווען אידן זענען ארויס פון מצרים איז געווען צוויי טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט און פֿערציק פון בריאת העולם נו נאכער זענען ארויס פון מצרים איז געווען ווייסט מען זיי אריין אין מדבר פֿערציק יאר און ווייטער און ווייטער אזוי גייט עס אריבער ווייסן מיר פונקט וויפיל וויל מיר האלטן היינט היינט האלטן מיר פֿינף טויזנט

וואס? וואס זאגט מען וועגן דעם אלטן שטיין? זיי קוקן דאך אויף די אלטע שטיינער, האט אמאל א רבי געזאגט, היינט אז מען מאכט א זאך קען מען באלד וויסן ווי אלט דאס איז, לויט די מאטעריעל, יא, מען קוקט אריין וויסן. ווער זאגט אז האט ער געפרעגט, ווען דער מושל האט באשאפן די וועלט, האט ער געמאכט שטיינער מיט בערג, ווער זאגט אז עס איז געווען אזוי ווי ניי? עס איז שוין באלד געווען אלט, עס האט אויסגעקוקט באלד אלט. ווער זאגט אז ס'איז געווען אזוי ווי ניי? א מענטש אז ער מאכט קען ער באלד וויסן ווען די מאטעריאל ווי אלט דאס איז, אבער ווער זאגט אז דער שטיין וואס ווער זאגט פופציג יאר, פופציג טויזנט יאר אלט, איז פופציג טויזנט יאר אלט? ס'איז שוין אזוי געווען בבריאת העולם, מ'קען נישט אויפווייזן ווען דער משה האט באשאפן די וועלט איז שוין אזוי אויסגעקוקט די שטיינער, דאס איז זייער לאדזשיקל. איר פארשטייט וואס איך מיין? יא, יא. ער האט עס באשאפען עס זאל אויסזען אלט ווען עס איז געווען ניי. יא. לאגיש. גוט, לאמיר ווייטער גייען. איך מיין אז דאס וועט זיין מסתמא אביסל גרינגער. פארוואס בלאזן מיר שופר ראש השנה און יום כיפור? יא, איז ע די פראגע פרעגט די גמרא אויכעט, למה תוקעים, וואס פאר וואס בלאזט מען? זאגט די גמרא, וואס איז פארוואס בלאזט מען? די תורה זאגט בלאזן, די תורה זאגט נישט פארוואס, די תורה האט געהייסן מען זאל בלאזן, נישט דא קיין טעם, אבער דער טעם איז, איז דא אסאך טעמים פארוואס די תורה האט געהייסן בלאזן, ערשטנס, דער ענין פון בלאזן איז צו דערמאנען, דו ווייסט אז ווען מען בלאזט שופר דאס איז דערמאנט, דערמענט אז ס'איז א היינטיגע טאג איז ראש השנה און און אידן דארפן תשובה טון, איז דאס ווייזט אויף תשובה.

איז איז אויפצווועקן די מענטשן, זאגט ער דער ענין פון שופר איז אויפצווועקן די מענטשן, און קוקט אריין אין אייערע מעשים און טוט תשובה, דאס ברענגט דער רמב ם אין פרק ג' אין הלכות תשובה. זאגט ער פארוואס? ווייל היינטיגע טאג ראש השנה איז תחילת הבריאה, דער ברענגט א, דאס הייסט דעמאלטס האט דער רבונו של עולם באשאפן די וועלט, די ערשטע טאג, און ער איז געווארן א מלך, און פרעגט דאקטאר פאר ביי קעניגן אז מ'האט געלאזט אז מ'האט געמאכט עמיצן פאר א קעניג פלעגט מען מודיע זיין לאזן וויסן מ'האט געבלאזן ט אזוי געווען דעמאלטס אזוי האט זיך געפירט ביי ביי א נייעם מלך הייסט עס מיט טראמייטערס מ'האט געבלאזן היינטיגן טאג זאגט אויף ראש השנה מאכן מיר דעם רבי'ן שלו' המלך, דעריבער דערמאנט מען דאך אין וועסט ראש השנה זאגט מען המלך, דער חזן הייבט אן מיט המלך, און אין שמונה עשרה זאגט מען אויכעט המלך הקדוש, דער טאג מאכט דער רבי'ן שלו' פאר א מלך, איז ממילא ווען מען פלעגט מאכן א קעניג פלעגט מען בלאזן, דאס איז געווען אזא סימן אז היינט האט מען געמאכט א קעניג. און דא נאך טעמים צו דערמאנען אויכעט דעם בארג סיני ווען מ'האט באקומען די תורה שטייט וקול שופר חזק מאוד. יעצט אריינקוקן די פרשה דארט אין יתרו ווען דער משה האט געגעבן די תורה שטייט איז געווען א געוואלדיגע קול שופר און נאכדעם נאכדעם האבן די אידן געזאגט נעשה ונשמע. דאס איז נאך דאס איז נאך א טעם ווייל עס צו דערמאנען דעם בארג סיני האט מען געזאגט נעשה ונשמע, און יעצט אויך זאל מען זיך אונטערנעמען ראש השנה מיט תשובה צו טון אנצונעמען די תורה נעשה ונשמע. און ס'איז דא נאך א טעם אויך צו געדענקען וואס מיר האבן פריער דערמאנט עקידת יצחק, עס שטייט דאך אזוי ווייל די וואס אין עקידת יצחק שטייט אז אברהם האט גענומען דעם אייל און אנשטאט אנשטאט יצחק האט ער מקיף געווען דעם איל, דאס איז אין ענגליש ארעם הייסט עס, יא ארעם, אין אידיש דאכט זיך הייסט עס אבידער, און פון דעם פון די הערנער פון דעם איל שטייט האט מען איינע פון די הערנער האט דער רבונו של עולם געבלאזן שטייט אזוי שטייט אין חזל אויפן בארג סיני, איז דאס צו דערמאנען אויך עקדת יצחק, און דערווייל דערמאנען מיר אויכעט. די רבונו של עולם זאל זיך צוהערן צו אונז, אין זכות פון יצחק וואס האט זיך מקריב געווען, ער איז געווען גרייט זיך מקריב זיין פארן רבונו של עולם, עס איז א מוסר נפש געווען, איז דאס אויך צו דערמאנען, דעריבער איז דערמאנונג אין משמר נפש אויך, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תשקוד, זאלסט זאלסט געדענקען אזוי דערמאנען אין משמר נפש, יא, און דאס און נאך א זאך ווערט דערמאנט. דער שופר ווייזט אויכעט אויף לא עשית לבו יעצט ווען ווען אידן זענען זיך צוזאם געקומען גיין קיין ארץ ישראל איז דאס דערמאנט אויכט אין שמונה עשרה פון ראש השנה והיה ביום ההוא ווייסט דאך דער ניגון כי תקע בשופר גדול ס'העט געבלאזן ס'העט געבלאזן ווערן אין די עשית שטעט ווען משיח העט קומען עט מען ווידער בלאזן ס ה שופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור די אלע פארלארענע אידן וועלן קומען צוריק קיין ארץ ישראל די אלע נידחים וואס איז פארשלעפט געווארן איז איז איז דער עיר פון שופר איז זיכט אויף לא תית לבא וואס מיר האפן יעדן טאג אז ס'וועט קומען משיח וועט מען הערן וועט מען הערן בלאזן שופר אין אזוי ווי ס'איז געווען ביים בארג סיני מען האט עס געהערט איבער די גאנצע וועלט דאס איז דער עיר פון שופר. שענעם דאנק. און נאך אזא רבי וויל וויסן א אינטערסאנטע זאך. אינטערסאנט איז, מיר זאגן אין תהילים, ווען ס'האט מיינט ביי קידוש שכן, מען מאכט קידוש אין ראש השנה, האט מען געזאגט תקעו בחודש שופר, יא? ביי כסלו יום חגינו, אבער דאס א פסוק אין תהילים אין פרק פ א, קוקט אריין אין די אותיות, וואס איז די תקעו בחודש שופר? די אותיות א' ב' פאר דעם ווארט חודש איז ג' ז' ר', דאס הייסט אז די די די די פאר די פאר די פאר די ח' איז א ז', יא, חודש, די פאר די ד' פון חודש איז א ג', די פאר די ש' איז א איז א ר', מאכט דאס גזר, דאס איז ווי א גזירה, כ'הער, און איך הער, שטייט דאך תקעו בחודש אויב ביי כסא, פאר די עושה כסא גייט דין,

אקעי, מיר האבן א צייט אפשר פאר אפאר פראגעס וועגן סוכות וואס קומט באלד. אה, וועגן סוכות. פארוואס זיצן מיר אין ביידלעך אין סוכות צייט? אה, דאס איז דא יא א מחלוקת אין די גמרא אויכעט, פארוואס זיצט מען אין א סוכה, איר רופטס אן אזויווי א ביידל, איז דא איינער זאגט, איינער פון די חכמים זאגט, מיר זיצן אין די סוכות, געשטעט די תורה זאגט כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, איך האב זיי אריין געזעצט אין סוכות, דאס הייסט אז פשטות מיינט דאס, ווען אידן זענען ארויס פון מצרים אין מדבר, האבן זיי נישט געקענט וואוינען אין הייזער, פארוואס? ווייל די תורה שטייט אין מדבר האבן זיי גערייזט, אמאל זענען געווען דא און אמאל זענען געווען דא, וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו, איא? איז אז מ'האט געדארפט, די שכינה איז דאך געגאנגען מיט זיי, די וואלקענעס, וואו די וואלקענעס זענען געגאנגען זענען זיי מיטגעגאנגען, זיי שטייט, איז ממילא האט מען נישט געקענט בויען קיין הויז מיט שטיינער אדער ציגל, ווייל טאמער דארף מען, טאמער דארף מען צו גיין, טאמער דארף מען גיין, קען מען, צו נעמען די הויז, איז א א א סוכה אזוי ווי א ביידל א אוהל קען מען צוזאמען לייגן אין אין מען גייט ווייטער ס'איז פשוט פשט פארוואס זענען האט מען זענען געזעסן די סוכות די גאנצע פערציג יאר אין אן אנדערע זאג פון די חכמים אז די די ענין פון סוכה איז צו צו ווייזן די די עננים די וואלקענעס, שטייט די וואלקענעס האבן זיי ארום גענומען, זיי האבן געהאט א גוט לעבן אין מדבר, ווייסט דאך מדבר איז זייער הייס, אין מדבר סיני בפרט, אבער די חזל זאגן אז די וואלקענעס עס איז געווען זייער הייס, די וואלקענעס האט זיי ארום גערינגלט, האט זיי האט איז געווען זיי איז געווען קאל, די וואלקענעס איז קיל, עס זאל נישט פילן די היץ, עס איז געקומען ביינאכט, איז געווען קאלט אין א מידוואך זייער קאלט, איז אוועק די וואלקענעס שטייט, עס איז אראפ וואלקענעס צום פייער, און האבן ארום גערינגלט דעם מחנה ישראל, אזוי שטייט אין די חזל, אז ער זאל זיי צו ווארעמען, און אויך די די וואלקענעס און פייער האבן געהארגעט די שלעכטע שלענג וואס אין א מדבר איז דא, איז האבן געהאט א גוטן לעבן אין די מדבר. איז אין ממילא דאס זאגט אן אנדערער אז צו געדענקן די ענני הכבוד, די די סוכה ווייזט אויף וואלקענעס וואס זענען געווען ארומגערינגלט, אבער פשוט פשט מיינט אז זיין טעג ווי סוכות און שבתות איז בני ישראל זענען געזעסן אין סוכות, וואו שטייט דאס? נישט געקענט בויען הייזער? אז זיי זענען געווען פֿערציק יאר. דאס איז פשוט.

ווען איז שיין מיינט ס'זאל נישט זיין קיין פלעקן, א אתרוג וואס ריינער ער איז איז ער מער ווערד, עס האט נישט קיין פלעקן פון דרויסן, ווייסט א פרוכט בדרך כלל איז דא פלעקן, ס'איז נישט נישט ריין, אין דער אדער איז דען דער ריכטיגער אתרוג קוקט מען וואס קוקט מען אזויפיל, מענטשן קוקן מיט א לופ אפילו, מען קוקט אריין וואס ריינער ער איז איז ער מער ווערד,

און ווייסט אז אז א מענטש האט א גוט הארץ איז איז דאס דאס גיבט אים דעם לעבן, די הארץ דארף זיין ריין אז עס זאל נישט זיין קיין פלעקן עס זאל נישט זיין גארנישט, ווייסט דאך היינטיגע צייט ווייסט מען דאך וואס וואס איז עס זאל נישט האבן חלילה קיין הארץ אטאק, אז די הארץ איז קלאר און ווען איז דען לעבט דער מענטש? און אלץ וואס צו טון מיט די הארץ. די וועלט זאגט, או, דער מענטש האט א גוט הארץ. וואס הייסט א גוט הארץ? זעט מען עס האט צו טון מיט די הארץ. די הארץ מיינט אלעס פאר דעם מענטש. און אז די הארץ איז גוט, און די הארץ איז קליר און ריין פון אלע זאכן, איז גיט דאס לעבן. און אזוי ווי די אזוי זאגט דער מדרש אז דער עסק איז גלייך ווי דער הארץ און דעריבער דארף מען אויסקלייבן א עסק זאל זיין וואס רענער פארוואס איז דער ענין ווייל מיר זאגן אין אין אין אין די שירה זאגט מען זה כלי ואנזהו דאס איז מיין גאט איך וויל אים באשיינען זאגן די חזל וואס איז באשיינען גאט אז דו האסט א סוכה מאך א שיינע סוכה האסט א האסט א עסק שיינע עסק ווייל ס'איז א מצוה מאך די מצוה שיין און נישט מער מענטשן וואס ווארטן ביז די לעצטן טאג פאר סוכות צו האבן א צו קויפן א עסק ביליג, ניין קויף א עסק ווען ס'איז טייער, דאס ווייזט אז דו האסט ליב די מצוה, און נישט ווייזן ביז די לעצטע מינוט, קוקט ער נישט יא שיין צו נישט שיין, אקעי די בוז יעדער מענטש קען קויפן לויט וואס ער קען וואס ער קען זיך ערלויבן, אבער וואס שענער דער עסק איז איז די מצוה שענער, איז

ער וויל באשיינען די מצוה, און וואס שענער א מענטש קען מאכן די סוכה, דאס ווייזט אז ער האט ליב די מצוה, און נישט אז די מענטשן רעדן זיך איין אה עס אזוי שווער צו זיין א איד, ס'איז גארנישט שווער, מי האט ערנסט געזאגט עס שווער צו זיין א איד, זאג מיר שווער צו זיין א גוי, וואס איז שווער צו זיין א איד, ס'איז גארנישט שווער פארקערט, איך בין צופרידן אז כ'בין געבוירן געווארן א איד, האב איך מער זכותים, מער מצוות צו טון, די א מענטש דארף זיין צופרידן מיט די מצוות, איז דער רבי שטייט אז די אתרוג איז, אזוי זאגט דער מהרש, איז גלייך ווי די הארץ, קוקט אויס ווי א הארץ, און אין די ריווער דארפן אלץ האט צו טון מיט די הארץ, די וועלט זאגט רחמנא ליבא בו, די רבונו של עולם וויל אז דער מענטש זאל האבן א גוטע הארץ, דעריבער דארף ער זיין א הארדער, הארדער מיינט.

וואס וואס איך וואס איך טו? איך וועל דיר זאגן, איך זוך א עסק זאל זיין שיין און ריין, פארשטענדליך כ'וועל נישט אויסגעבן הונדערטער דאלער, די בעסטע איך קויף אן עסק זאל איז בדרך כלל גיב איך אויס זעכציג זיבעציג דאלער, זאל זיין א שיינער עסק, ס'איז דא מענטשן וואס קענען ספענדן בערך הונדערט הונדערט פופציג, ס'האט נישט קיין קיין קיין פרייז, כ'בין אמאל אריינגעגאנגען דארט דרייסיג יאר צוריק קויפן אן אתרוג, און פרעג איך דעם דעם בעל הבית פון דעם סטאר, וויפיל דארף דאס קאסטן? זאגט ער פופציג דאלער, פונקט אריינגעקומען א גוי, נישט קיין איד, און ער זאגט, וואט? פיפטי דאלער יו גאוינג טו פעי פאר א לעמען? דו קרעיזי זאגט ער, גיי ערקלער אים אז ס'איז נישט קיין לעמען ס'איז א אתרוג און די פרייז קאסט אזויפיל, מ'דארף עס ברענגען פון ארץ ישראל, די אלע זאכן, און ס'איז נישט אזוי פשוט, מ'דארף אויסקלייבן דאס, נו גיי ערקלער אים דאס, פופציג דאלער בדרך כלל, יא. ווי איז עס געווען אנדערש צו קויפן אתרוג אין ישראל וואס דאס איז א פרוכט פון דעם לאקאל?

אה יא, איך דארף זאגן, איך קויף דא אתרוגים אויכעט דווקא פון ארץ ישראל, ווייל מיין טאטע זכרונו לברכה האט מיר געזאגט, קויף א עסק וואס ס'וואקסט אין ארץ ישראל. ס'דא מענטשן וואס קויפן א עסק ס'וואקט אין איטעלי, אין אנדערע פלעצער, איך וויל א עסק. און נאך א זאך, ס'דא מענטשן וואס קויפן אן עסק מיט א פיטעם, אן א פיטעם, הייסט אז אויבן איז דא דער פיטעם, און מיין טאטע האט מקפיד אז ס'זאל זיין דער פיטעם אויכעט. איז ער יעדער איינער טוט וואס ער פארשטייט וואס ער וואס ער האט געזען ביי זיינע עלטערן, יא איך קויף אלעמאל א עסק כ'בין זיכער איך מאך זיכער אז ס'איז אז ס'איז געוואקסן אין ארץ ישראל, עכט א אינס עכט א געדאנק יא. אבער א מענטש דארף אויסגעבן וויפיל ער קען, נישט איבעריג צופיל.

ווייל דער רש י ברענגט אין פרשת לך כוסי כ'האב אייך געגעבן רעגן, איר טוט וואקסן אלץ גוט, צו א רעש זאגט די תורה ונשאתי שלום בארץ, וואס א קאנעקשן איז דאס? זאגט רש י אפילו דאס עסן, דאס טרינקען, פעלט דיר גארנישט, אז ס'איז נישטא קיין שלום, איז גארנישט שווערדיג, גאנץ די אלע אלע גוטע זאכן, ווער דארף מען בעטן אלעמאל אויף שלום, מיר בעטן א מברך שמו ישראל בשלום, אז ס'איז דא שלום איז די עסן איז גוט און די טרינקען איז אלעס איז שוין גוט, איז דארף מען בעטן אויף שלום. אמן אמן. פון אייער מויל ביז גאט'ס אויערן. יא, זייט געזונט, האט א גוט יאר, און דער יאר איז תשפ ע ח גייט יעצט ווי שיין אריין, האב איך געזאגט עין ח' איז דער ראשי תיבות עולם חסד, דאס איז דער עין ח', שטייט א פסוק עולם חסד יבנה, מען זאל זוכה זיין צו א וועלט וואס זאל זיין מיט חסד, מיט גוטסקייט. א שענעם דאנק ר' איצא קין פון לאס אנדזשעלעס פריה פון ירושלים און איר זאלט זיין נאר געזונט און מיט אייער ווייב און קינדער און קינדס קינדער. גם אתם גם אתם. כל טוב. זאגט מען אסאך להתראות, זיך צו טרעפן נאכאמאל. להתראות, לאמיר זיך זען נאר אויף שמחות. ביי ביי. מיט דעם וועלן מיר באלד ענדיגן אונזער היינטיגן פראגראם, דאס איז צו רייך מאיר דוד, איך וויל באדאנקען זעהר אונזער חשוב'ן גאסט הרב איציק קין פון לאס אנדזשעלעס, און אגב טאמער וועט איר זיין אין לאס אנדזשעלעס קענט איר טעגליך זיך באטייליגן אין א קלאס אין תלמוד פון אים ביי דעם חשוב'ן שול שערי תפילה אין צענטראל לאס אנדזשעלעס אין פעירפעקס געגנט. יישר כח ר' קין. ביי דער געלעגנהייט וויל איך אים און אלע צוהערער און גאנץ ישראל אנווינטשן א גוט געזונט יאר, א גמר חתימה טובה און אל דאס גוטס, און דאס רעדט צו נייעך מאיר דוד, און איך וויל אויך באדאנקען אונזערע אונטערשטיצער, בלער טרעוועל, שעריל ענס אוו ברוקליין, איזרעיל בוקשאפ און דע בוטשערי. איך וויל אויך באדאנקען די באטייליגטע אינעם היינטיגן פראגראם מיט זייער באגריסונגען, דוד בראון, שלום בענפעלד און מרדכי מורשטיין. און מיט דעם וויל איך אייך נאכאמאל באגריסן און ווינטשן א גוטע נאכט. זייט געזונט.